Voilà, schöne guten Moien. Mir hatten äh, haut de Moie Regierungsrot fir iwwer déi aktuell Situatioun an déi dramatesch Spiller dee mer och alleguerte gesinn aus der Ukrain. A mir haten och en zweete wichtege Punkt, dat ass iwwert d'Covidsituatioun zu Lëtzebuerg och ze beroden. Är mir Iech annoncéieren, wat d'Regierung zu de Covidmesuren decidéiert huet, kommen ech op dee Sujet zeréck, deen am Moment déi allermeeschte Leit beschäftegt, an dat ass dee vun der aktueller Situatioun an der Ukrain. Ech si mer och bewosst, dass ganz, ganz vill Leit sech Suerge maachen, Suergen och hei zu Lëtzebuerg. Ech wëll hinnen op dëser Plaz awer soen, datt Lëtzebuerg sécher ass, datt Lëtzebuerg, datt Lëtzebuerg eng sécher Plaz ass, datt d'Lëtzebuerger sécher sinn an datt ee keng Angscht, muss hunn. Lëtzebuerg ass net nëmme Grënnungsmember vun der EU, mee och vun der NATO. An eis Memberschaft an der NATO ass am Fong déi stäerkster Garantie, déi ee kann hunn, fir de Fridden och an onsem Land. Et gëtt den Moment keen Indicateur, deen drop hiweist, datt et zu enger militärescher Ausernanersetzung géif kommen tëschent Russland An der NATO. Ech kann Iech versécheren, dass och ons Regierung an dass onst Land alles wäert maachen, fir dass et och net esou wäit kënnt. Mir wëlle kee Krich, weder bei ons, weder nach an der Ukrain. All ons Beméiungen aus de leschten Deeg a Wochen hunn een eenzegt Zil. Dat mënschlecht Leed ze stoppen, dat duerch Waffegewalt verursaacht gëtt. Mir stinn am permanenten Austausch mat eisen europäeschen an och mat eisen internationale Partner, fir den Drock op Russland och héich ze halen. Ech sinn och all Dag a Kontakt mam ukrainesche Premierminister, fir him an dem ukrainesche Vollek ons beschtméiglech Ënnerstëtzung och kënnen ze offréieren an dat och an direkten Echange an och déi Messagë kënnen weiderzeginn. Ech ënnerstëtzen ausdrécklech all diplomateschen Effort, deen och gemaach ginn ass, gemaach gëtt an och nach weider gemaach wäert ginn. A wann ech weess, an ech hat och en Echange dës Woch mam franséische President, wéi oft den Telefon tëschent dem Här Selenskyj, a vum Här Macron an tëschent dem Här Macron an dem Här Putin och gaang ass dës Woch, dat sinn all kleng Schrëtt, déi wichteg sinn, och wa se net déi Resultater bréngen, déi mer eis alleguerten erhoffen. Ech hunn och en Dënschden zu Berlin dat selwecht dem däitsche Kanzler och gesot, dass fir eis ganz, ganz wichteg ass, an dat hu mer jo och scho virdru gesinn, dass den Här Scholz weider och déi diplomatesch Beméiungen, weider mécht. Et bleift, an et ass eis éischt Prioritéit, et muss eng Wafferou an der Ukrain och erreecht ginn. De Moment stierwen der ganzen Zäit Mënschen an der Ukrain, onschëlleg Leit, d'Zivilbevëlkerung. Et sinn eng Millioun. Iwwert iwwert eng Millioun souguer Ukrainer, déi op der Flucht och sinn. Eng ronn 200 Leit sinn och schonn zu Lëtzebuerg ukomm an déi oder déi och ënnerwee sinn, doranner och eng 20 Lëtzebuerger, déi an der Ukrain sech befonnt hunn. Ech hu gëschter déi éischt ukrainesch Refugiéë mat der Madame Khan och besicht, déi zu Lëtzebuerg Ukomm sinn. Déi Leit, musst Dir Iech virstellen, hunn alles stoe gelooss, alles stoe gelooss. Si hunn ganz oft nach Famill dohannen. Vill vun hinnen hunn och, déi, déi elo d'Ukrain verloossen, hire Mann, a fir d'Kanner hire Papp. Mussen dohanne loossen. Dat si Situatiounen, déi kee sech ka wënschen. A wéi ech se gëschter gesinn hunn, wor den éischte Message, dass sech solle sécher spieren zu Lëtzebuerg, dass se hei op jidde Fall vun eis, Déi Mesuren an déi Hëllef kréien, déi mer och kënnen offréieren. An ech mengen, dass et och e ganz, ganz wichtige Message och ass. D'Regierung huet och direkt Mesuren och geholl, fir déi Leit och ze ënnerstëtzen, ob dat déi Leit, déi vum Krich flüchten, ob dat déi Leit, déi och hei ukomm sinn. Ech sinn och immens beréiert an, ech muss Iech soen, houfreg iwwert déi vill Solidaritéit, déi mer hei zu Lëtzebuerg och Och hunn, ob dat elo duerch Spenden ass, ob dat duerch Sammelaktioune sinn oder och d'Offer fir Refugiéen, dat ass wierklech an der DNA och vun de Lëtzebuerger. An d'Regierung ënnerstëtzt och déi gemeinsam Initiativ, déi vum Roude Kräiz an och vun der Caritas geholl ginn ass, fir eben eng Hotline an och eng Mail-Adress, déi ageriicht goufen, fir eben d'Hëllesoffere vu private Leit eben och kënnen ze coordonéieren. Et ass wichteg, dass d'Leit wëssen, wou sech kënnen mellen. Wann Dir also Mënsche wëllt doheem och ophuelen, kënnt Dir Iech mellen op d'Handysnummer 621 796 780. Ech widderhuelen, 621 796. 780 oder iwwert de Mail ukrain at zesummeliewe.lu, ukrain at zesummeliewe.lu. Ech hunn Iech virdru gesot, dat ass e bëssen an eiser ADN. Mir wëssen als Lëtzebuerger, wat et heescht, vum Noper iwwerfall ze ginn. Mir als Lëtzebuerger waren och schonn op Hëllef vun anere Länner ugewisen. Vill vun eis elo net méi als direkt Zeien, mee vun deem, wat se gezielt kritt hu vun hiren Elteren oder Grousselteren, wëssen och, wat et heescht, aus sengem eegene Land mussen ze flüchten. D'ukrainescht Vollek huet ons vollste Solidaritéit an ech hat och dës Woch eng Reunioun mat der ukrainescher Communautéit hei zu Lëtzebuerg, fir och déi Koordinatioun, déi ech virdrun och beschriwwen hunn, eeben och kënnen ze Hëllefen. Ech wëll awer och vun hei aus, well mir solle keng Amalgamme maachen, och meng Solidaritéit ausdrécke mat deene ville russesche Bierger, déi net averstan si mat deem, wat geschitt. Dat si russesch Bierger hei, dat si russesch Bierger an Europa, dat si russesch Bierger och a Russland, déi Courage a Matmënschlechkeet weisen an net dat, wat a Russland geschitt, och couvrieren. Mir dierfen net an eng Russophobie falen a mengen, dass all Russ schëlleg wier mat deem, wat geschitt ass. Mir, d'Regierung, beréit de Moment all Dag iwwert déi neisten Entwécklungen och an der Ukrain a wäert dat och weider déi nächst Deeg An och déi nächst Woche maachen. Ech wëll elo net hei all déi Mesuren, déi scho geholl gi sinn déi lescht Deeg, och nach eng Kéier hei opzielen. Verweisen ech och op déi Kommunikatioun, déi scho gemaach ginn ass vun deenen vereenzelte Ministeren och. A mir wäerten och an Zukunft den neiste Stand vun den Entwécklungen och am An halen an déi Mesuren dann och Ukënnegen. Ech kommen elo dann zum anere Sujet, deen ons déi lescht zwee Joer am Alldag och begleet huet, wat d'Pandemie ubelaangt, hu mer, an ech sinn och ganz frou doriwwer, glécklecherweis och positiv Nouvellen. De positiven Trend aus de leschte Wochen huet sech och bestätegt. Lëtzebuerg huet d'Omikron-Well gutt iwwerstan, en héijen Impftaux, En héijen Impftaux, ech insistéieren op deem, a manner schlëmm Verleef hunn dofir gesuergt, datt och manner Leit hu mussen hospitaliséiert ginn. Um Dag vun haut sinn nach 25 Patienten an de Soins normaux a 5 Patienten an de Soins intensifs. Dat si remarkabel niddreg Zuele bei der héijer Inzidenz, déi mer nach ëmmer am Land hunn. Dat heescht, dee Korrelär, deen et ëmmer ginn ass tëschent héijen Inzidenz a Korrelär mat Leit an de Spideeler ass haut net méi d'Realitéit. An da ass dat, wat schonn de Fait ass, dass een, a mir si och frou, dass mer kee Stufesystem oder all déi Saachen, déi mer do haten, dass den héijen Infektiounstaux net bedeit, dass vill Leit och an de Better landen am Spidol. An am Fong fir d'Aschätzung vun der pandemescher Situatioun hu mir och eben déi Flexibilitéit gefrot, well mer wossten, dass esou vill Inconnuen nach géife kommen, a sinn och ganz frou, dass dat och esou estiméiert ginn ass an net déi lescht Méint och an engem Lockdown gewiescht wieren, well mer esou vill Infektiounen den Dag gehat hätten. D'Prognosen och vun der Covid 19 Task Force soen eis eng weider Entspanung bei den Infektiounszuelen an den nächste Wochen a Méint viraus. Op Basis vun deene Prognosen an dem niddregen Impakt och an de Spideeler huet d'Regierung haut nei Lockerunge decidéiert. Et si Lockerungen, déi ons erëm esou dat normaalt Liewe wäerte zeréckbréngen, op jidde Fall vill méi no un dat normaalt Liewen a souguer méi normal wéi dat, wat mer déi lescht zwee Joer am Fong och kannt hunn. D'Regierung huet decidéiert, Déi meescht Mesure falen ze loossen, ausser e folgenden Ausnamen, déi ech elo wäert zitéieren, De CovidCheck a Form vum 3G gëllt weiderhin an de Spideeler, an den Alters an an de Pfleegeheemer. D'Maskepflicht gëllt weiderhin an de Spideeler, Alters a Pfleegeheemer, esou wéi och am ëffentlechen Transport. wou ee weess, dass een nieft engem ass an och méi wéi e puer Minutten, an dowéinst ass hei och d'Mask am ëffentlechen Transport weider obligatoresch. Den Isolement soll no engem positiven Test bleift mat der aktueller Reegelung vum fréitestens bestoen, bis datt d'Infektiounszuelen däitlech méi niddreg sinn, d'Madame Gesondheetsministesch kann do méi am Detail och goen. Dëst bedeit also, dass de CovidCheck op der Aarbecht esou wéi och am Loisirsberäich opgehuewe gëtt, esou wéi d'Maskepflicht bei de Rassemblementer an de Schoulen an och am Commerce. Evenementer kënnen erëm onbegrenzt an ouni Restriktiounen och stattfannen. Et falen also ganz vill gesetzlech Obligatiounen ewech. Dat bedeit awer net, datt mer net weiderhin awer sollen. Oppassen, de Virus ass nach present, mir hunn nach ëmmer Leit am Spidol, mir hunn nach ëmmer Leit, déi stierwen. Et soll kee mengen, et wier näischt méi do. Mee mir hunn dofir decidéiert, och déi vulnerabelst Persounen, déi an de Spideeler sinn, déi an Altersheimer sinn, weider ze schützen, andeems mer op deene Plaze weider Mesuren awer och a Kraaft loossen. Mir recommandéieren de Leit, nach ëmmer virsiichteg och ze sinn, wa se mat Leit a Kontakt kommen, virun allem mat Leit, déi vulnerabel sinn, sech reegelméisseg testen, ass net verbueden, ass souguer recommandéiert, wann Der bei vulnerabel Leit och gitt an och wann keng Maskepflicht gëtt. huet nach ëmmer jiddwereen d'Fakultéit eng Mask unzedoen, ob dat am Supermarché ass, ob dat op deene verschiddenste Plazen an enger Groussgaass, um Maart. Deen dee wëll seng Mask unhalen, ka seng Mask unhalen, mee et gëtt keng Obligatioun méi fir et ze maachen. Mee déi Persoun déi méi virsiichteg wëll sinn a seng Mask wëll unhalen, ass dat selbstverständlech och ze respektéieren. Mir sinn. An enger Situatioun, wou mer am Fong net méi kéinte verantworte kënnen, d'Fräiheeten an deem Mooss anzeschränken. Et dierf net op eng Kéier normal sinn, dass Fräiheeten ageschränkt sinn. Et kann net zu enger Situatioun si qu'on s'accommode an dass mer soen, jo, mä dat ass en neit normaalt Liewen. Nee, déi Fräiheete mussen och zeréckkommen. A mir wëllen mat deenen Zuelen, déi mer hunn, och déi Fräiheeten zeréckginn, a méi wéi dat bis elo och de Fall war. Mir sëtzen awer och do op en Deel Eegeverantwortung, och vun all eenzelne Bierger. D'Pandemie ass, esou wéi ech gesot hunn, nach net ganz eriwwer. Et besteet nach ëmmer e Risiko vun enger neier, och enger méi geféierlecher Variant. Mee déi éischt Prioritéit vun der Regierung ass et elo, déi nei gewonne Fräiheeten Net erëm op d'Spill ze sëtzen an d'Impfflicht ass haut nach ëmmer eis beschte Versécherung géingt eng nei Variant an virun allem vis-à-vis vun deem wat am Hierscht och kéint geschéien. D'Texter fir d'Aféierung och vun enger Impfflicht fir d'Leit iwwer 50 Joer a fir d'Leit aus dem Gesondheets a Pflegesecteur sinn an der leschter Ligne droite a kënnen an den nächste Wochen och deposéiert ginn. Mir hunn déi lescht Woch och genotzt, fir, esou wéi och d'Chamber eng Motioun gestëmmt hat a wéi och d'Gesondheetsministesch ugekënnegt hat, fir d'Uni an d'IGSS domadder ze beoptragen, och eis Modellisatioun auszeschaffen, eeben Éiwer wéi een Impakt eng Impfflicht huet, a verschidden Zenarioen och weise soll, mat enger Impfflicht, ouni Impfflicht, mat verschiddene Varianten, an och wéi d'Impfflicht gräift. Déi Modellisatioune ginn nach eng Kéier vun deem Expert geruff. Dir wësst, datt mer jo déi 5 Leit zesummegeruff haten, an déi Modellisatioune ginn och vun deene 5 Experten Grupp, déi kréie se elo an déi sollen eis am Fong dat confirméieren, wat se eis scho proposéiert haten. Wann déi fënnef Experte soen, d'Impfflicht ass deen eenzege Wee fir déi néideg Garantien ze hunn, datt mer am Hiecht net riskéieren an enger Welt ze sinn, wou et ass, da sti mir nach ëmmer zum Text. Mee wann Déi fënnef Experte soen, et muss net sinn oder mir gesi kee Besoin méi mat der Situatioun, déi do ass. Da wäert d'Regierung och selbstverständlech hiren Avis respektéieren. Mir wäerten och der Chamber an och der Öffentlechkeet Modellisatioune ginn, soubal och d'Experte sech mat deem befaasst hunn an hir Aarbecht ofgeschloss hunn. Ech hoffen, dass dës Annoncen de Mënschen zu Lëtzebuerg och méi Hoffnunge ginn an dësen Zäiten, déi ganz, ganz schwéier sinn. Et ass schwéier fir jiddfereen, ech si mer däers och bewosst. Déi lescht zwee Joer woren och keng einfach Joer. Mir hu gehofft, no der Pandemie kéint nees eng Accalmie kommen, et géif nees eng Zäit kommen, wou mer manner Suergen hätten. Ech muss Iech soen, dass dat net de Fall ass, an dofir awer déi Matmëndlechkeet, déi Solidaritéit, déi mer déi lescht zwee Joer gesinn hunn, déi Solidaritéit, déi mer elo déi lescht Deeg gesinn, och vis-à-vis vun der Ukrain, si wierklech ze ënnersträichen. Ech wëll dofir och am Numm vun der Regierung nach eng Kéier e grouse Merci soen. Mir kënnen alleguerten houfreg sinn, Op wéi mer et fäerdeg bruecht hunn, déi lescht zwee Joer, och heiansdo mat Tensiounen, awer en gros zesummen duerch déi zwee Joer ze kommen. Ech wier frou, wann dësen Text, deen elo d'nächst Woch wäert deposéiert ginn an der Chamber, ee vun deene leschte wär, dass ee vläicht souguer dann no keem muss hunn an dass et auslafe kann. Et weess kee just vun eis, wat nächsten Hierscht oder nächste Wanter och ka geschéien. Mee Restriktioune vu Fräiheeten dierfen net d'Normalitéit ginn. Domadder ginn ech d'Wuert och un ons Gesondheetsministesch fir zousätzlech Explikatiounen. Jo, merci. D'Zäiten ännere sech effektiv an deem heiten Dossier zum Beschten, mee d'Freed hält sech forcément a Grenzen mat allem, wat ronderëm ons geschitt am Moment. Richteg ass och, dass mer wëssen, wou mer haut stinn, dass mer net genau wëssen, wat eis erwaart am Hierscht. Domadder musse mer liewen. Mir si gewarnt, dass et net eriwwer ass, dass nach eppes ka kommen. Dorobber musse mer eis astellen. Mee dat soll eis awer haut net trüben, fir festzustellen, dass d'Situatioun eng ganz gutt Evolutioun gemaach huet an dass mer eis drun erënneren, dass mer all déi Mesuren, déi mer en place haten elo iwwer zwee Joer, eigentlech just geholl hunn, an datt hiert eenzegt Zil war, esou schnell wéi méiglech erëm e Retour an d'Normalitéit ze kréien. Déi Mesuren, déi elo proposéiert ginn, déi Lockerungen, déi proposéiert ginn, dat ass e ganz grouse Schrëtt a Richtung Normalitéit. Mir bleiwen souzesoen just nach present op verschiddenen Inselen, wann ech dat esou ka soen, wou mer nach präventiv Schutzmoossnamen obligatoresch oprechthalen. Firwat? Well et Plaze sinn, wou entweder, vulnerabel Leit sinn. Ech denken un de Gesondheetssecteur, un d'Spideeler, un d'Altersheemer, wou mer wëssen, dass Leit sinn, déi einfach méi schnell op dee Virus uspriechen an dee Moment och méi engem grousse Risiko ausgesat sinn. Oder awer den öffentlechen Transport, wat eng Plaz ass, wou d'Leit net onbedéngt de Choix hunn, dohin ze goen oder net, wou se sech och net wuel géife spieren deemno wéi wann eng grouss Affluence ass. An d'Leit ouni Mask wären. Mee doriwwer eraus, doriwwer eraus am normale Liewe wëlle mer eigentlech erëm Normalitéit promouvéieren. Normalitéit a Responsabilitéit um individuelle Plang. Wourëms geet et? Mir hunn, wou mer ugefaangen hunn, hat mer eng Krankheet, mir hu se net kannt, et wousst een net, wéi ee sech kéint schützen. Verschidde Schutzmoossname woren net ze realiséieren, et woren net direkt genuch Masken do, Impfstoffer sinn et net ginn. Just d'Barrièren hu mer ons lues a lues domadder misse familiariséieren. Dat ass och eppes, wat mer net esou gewinnt waren bei eis. Haut ass d'Situatioun eng aner. Haut weess een um individuelle Plang, wann ee sech vulnerabel spiert, wann ee weess, datt ee méi en héije Risiko huet, sech unzestiechen, weess ee, wat ee ka maachen. Eppes, wat ganz vill Leit gemaach hunn, an do géif ech och nach eng Kéier ganz grousse Merci soen, dat ass, sech impfen ze loossen. Wa mer net esou en héijen Impftaux hätten, grad an den eeleren Alterskategorien, da kéinte mer déi Schrëtt, déi mer haut huelen, net veräntwerten. Et ass ganz kloer ersiichtlech, dass déi Leit, déi geimpft sinn, vill méi protegéiert sinn géint e schwéiere Verlaf vun der Krankheet. Dat steet a kengem Verhältnis méi par rapport zu Leit, déi net geimpft sinn. An do sti mer just, well mer alleguerten zesummegehalen hunn a well och, ech weess dat, eng ganz Rei Leit, déi sécherlech net onbedéngt esou begeeschtert waren, sech impfen ze loossen, et trotzdeem gemat hunn, de Wee dohinner fonnt hunn. Op där Basis ass et méiglech, am Hibléck elo op d'Fréijoer, op de Summer a mat där Tendenz, déi mer elo gesinn, kloer Entkopplung, et ass ugeschwat ginn, d'Omikron-Well huet gewisen, dass Inzidenzen a sech näischt méi aussoen, Mir hunn ganz héich Inzidenzen, nach bei ronn 700 am Schnatt. Den Wert, dat ass vill, dat ass héich. An trotzdeem ass et roueg an eise Klinicken, an dat iwwer Woche schonn. Mir hunn insgesamt nach 64 Leit haut am Spidol, déi PCR-positiv getest sinn. Dovunner sinn der just 25, déi wierklech Covid-krank sinn. Déi aner si wéinst eppes anescht am Spidol a sinn och positiv. Dat heescht, dat sinn der ganz wéineg nach, och just 5 Leit op der Intensivstatioun nach. A mir gesinn och kloer iwwert déi lescht Wochen d'Tendenz, dass déi schwéier Verleef auslafen. Dat sinn nach deels Leit mat Delta gewiescht. Et ass e bëssen eropgaangen op de Soins normaux, do si bësselche méi Leit an d'Spidol um Moment komm, awer mat vill, vill manner schwéiere Verleef. Dat heescht, huet een haut wierklech awer d'Assurance am Réckbléck, dass mer a Richtung vun enger, net nëmmen a Richtung vun enger Besserung sinn, dass mer eng grouss Entspanung hunn an dass mer och kënnen dovun ausgoen, dass dat esou bleift. Wat gëllt et elo ze maachen? Et gëllt sech drun ze erënneren, datt et trotzdem Gestes barrières gëtt. Mir wäerte vun der Santé aus och Campagnë maachen, nach eng Kéier fir d'Schutzmesuren, déi jiddweree fir sech kann huelen. Dat ass besonnesch wichteg fir Leit, déi selwer vulnerabel sinn, déi per se net onbedéngt den Impfschutz hunn, dee se bräichten, an natierlech och fir déi Leit, déi mat hinnen a Kontakt sinn. Dat ass a bleift eng Reegel, wou wierklech den Opruff ass, Passt op Iech op, wann Der selwer. Méi exposéiert sidd wéi aner Leit, schützt iech. Et ass kengem verbueden de Mask och weider unzedoen wann en a Leit geet wou vill Leit sinn. An am ëmgedréinte soll och jiddwereen déi Solidaritéit oprecht halen wann en a Kontakt ass mat vulnerabele Leit an e weess dat, fir do seng Virsiichtsmoossnamen ze huelen. Eng Virsiichtsmoossnam ass sécherlech, datt ee bei Symptomer, dass wann ee krank ass, en Test mécht, dass ee kloer stellt, ob ee Covid huet oder net a sech deementspriechend och zréckzitt vun den anere Leit. An wéi gesot, op Plaze wou vill Leit sinn, wann ee sech net wuel spiert, ass et kengem verbueden, wann e fir sech wëll méi Protektioun hunn, och weiderhin opzepassen an eng Mask ze droen. Mee de grousse Risiko fir eis Santé publique, fir eis alleguer, kann ech jiddweree berouegen, deen ass haut net méi ginn. Dat wat eis beweegt huet déi Mesuren ze huelen, dat war, An der Kontinuitéit ëmmer d'Angscht an d'Preventioun, déi mer gemat hunn, dass eise Gesondheetssystem net zesummebrécht, dass do net vun engem Dag op deen aneren esou vill Leit ukommen, dass aner Servicer drënner leiden, dass et net méi gepackt gëtt. An déi Situatioun, déi hu mer haut net méi. Dat heescht, mir sollen léieren, mat Covid ëmzegoen wéi mat enger normaler Krankheet, och wéi mat enger Gripp, och mat aneren Infektiounskrankheeten ass et ugeroden, sech vun aner Leit ewechzehuelen, wann ee weess, Datt een dat huet, et soll een net muttwëlleg Leit ustiechen, wann ee weess, datt ee krank ass. An an deem Sënn wäerte mer och nach an enger éischter Phas d'Isolementsordonnancen elo emol bäihalen. D'Inzidenze sinn nach relativ héich. Wann dat sech nach weider entspaant, kann een do och eng aner Normalitéit an Aussicht stellen, datt, wann dat wierklech zréckgeet, datt een och do en Ëmgang mat der Krankheet kritt wéi mat enger anerer infektiéiser Krankheet, datt een einfach Leit, déi krank sinn, Isoléiert oder se schreiwe sech krank, krigen e Krankeschäin. Mee dat ass am Moment nach net de Fall. Dofir leie mer nach héich. Dofir bleift dat am Moment nach en place. Et ass gesot ginn, dass am Fong geholl néierens méi en 3G-Regime, weder op der Aarbecht nach an der Fräizäit nach an de Geschäfter. Et bleift just nach punktuell Gesondheets-Fleegesecteur, Altersheemer an den ëffentlechen Transport. wou Maskeflicht fir den ëffentlechen Transport ass an an den anere Secteuren Maskepflicht plus en normalen 3G. Dat gëllt och fir d'Schoul. An der Schoul wäert och keng Maskepflicht méi sinn, mat deem wat mer proposéieren, wann dat dann bis gestëmmt ass. Genauen Datum hu mer jo elo haut nach net. Wann Der Iech d'Fro stellt, wéi geet et weider mam Testen, och do wäerte mer progressiv zeréckschrauwen, wäert d'Schnelltester an der Schoul, déi am Moment nach dräimol d'Woch sinn, wäerte mer lockeren. Dat wäert op eemol d'Woch zeréckgefuer ginn, allkéiers dann mat der, natierlech mat der Konsequenz, dass wann an enger Klass e positive Fall ass, dass dann nach an engem gewëssenen Delai während enger Woch all Dag déi ganz Klass trotzdem getest gëtt. Mee et ass am Moment. net méi ubruecht, déi ganz grouss Geschützer auszeféieren, a mir mussen och alleguerte liewen, zeréck an d'Normalitéit ze kommen. Dat wäert deem engen an deem anere méi einfach fale wéi aner Leit vläicht, mee iergendwou ass och dat de Moment. Et soll net zur Normalitéit ginn, datt ee maskéiert ass, datt een muss sech aschränken a senge Fräiheeten, iergendwann ass de Moment komm fir den Hiewel ëmzeleeën a selwer responsabel ze agéieren, nees dat wann d'Gefor an e Parage zréck komm ass, deen einfach gérabel bleift. Mir wäerte vun eiser Säit nei Recommandatiounen ausschaffen an och weider um Ball bleiwen, wat d'Impfen betrëfft. Mir wëssen, datt et Just d'Impfung ass, déi deen heite Schrëtt an d'Normalitéit méiglech gemat huet zu dësem Zäitpunkt, an dass et och wichteg ass en vue vum Hierscht, dass mer e gudden Impfschutz behalen, méiglechst nach e besseren Impfschutz hu wéi dat haut de Fall ass. An an deem Sënn wäerte mer och an deenen nächste Woche weiderfuere mat eise Campagnë fir ze impfen an op d'Leit duergoen, fir do och nach déi leschte Retizancë kënnen aus de Féiss ze kréien, soen ech Merci. Bleiwen ech bei der Madamm Lenert, fir unzefänken. Wéi gesäit et elo zum Beispill aus an de Betriber, an de Butteker? Kënnen do d'Masken awer nach ëmmer obliga-? Toresch gemaach gi vum Patron, respektiv huet een do d'Hausrecht, wann ee elo e Supermarché huet, fir dat nach ëmmer ze imposéieren, oder fält dat och do wierklech ganz ewech? Et ass jiddwerengem fräi, bei sech am Sënn vun der Gesondheet vu senge Leit a preventiv Mesuren en place ze setzen. Do sinn et am Ufank eng Rei Rechtsprechunge ginn, wann ech mech gutt erënneren, déi dat guttgeheescht hunn. Dat war am Kontext vun Eventer, déi organiséiert sinn, wann e privaten Organisateur wëll Zousazschutzmoossnamen imposéieren, kann en dat maachen. An deem Sënn wäerte mer eebe justement och eise ganze Set u Recommandatiounen iwwerschaffe fir do Guidelines ze ginn, dass dat einermoossen alignéiert bleift. Mee fir Är Fro ze beäntweren, dat ass schonn méiglech am Eenzelnen eeben. contractuel, vertraglech oder ebe fir e besti spezifeschen Event ze decidéieren, dass méi héich Standarde gëlle wéi déi, déi obligatoresch sinn. Et gëtt keng Obligatioun méi? Nee. Dann hätt ech nach zwou Froen un den Här Bëttel, wat elo d'Ukrain ugeet. Fir d'éischt emol déi Leit, déi elo heihinner kommen. Ass dat effektiv esou, dass een do am absolute Gros ëm Kanner a Fraen huet, well d'Männer dohanne bleiwen? Wéi sinn do Är Är Aschätzungen? Sou gëschter bei deenen déi ech gesinn hunn, dat woren Familljen an et wor just eng wou Papp dobai war, ech hunn den Alter net gefrot wéi al e wär, mee déi aner woren alleguerten just Mamme mat de Kanner do, déi déi ech gesinn hunn, mee ech hunn sinn an d'Struktur gaang, ech hunn déi gesinn déi um Rez-de-chaussée war, ech sinn och net an d'Zëmmere gaang, dat heescht ech hunn mech dann no am Openthaltsraum mat deene Leit kënnen ënnerhalen oder am Gank mat hinnen ënnerhalen, mee déi meescht déi ech gesinn hunn do wor kee Papp dobai, also bei deene meeschte Famillje wor d'Mamm mat de Kanner. Mat wéi vill Leit rechent Lëtzebuerg, datt de Wee heihinner fannen oder heihinner wëllen? Wéi sinn do eis Capacitéiten? Kann een dat iwwerhaapt aschätzen, well jo och den Opruff besteet, datt ee se privat ophëlt? Dat weess keen. Déi Leit, mir hunn se gefrot, zum Beispill vun enger Famill, mat där mer gëschter geschwat hunn, do wor eng, déi sot, si wier elo ukomm bei eis, mee si wéilt elo an Italien weidergoen, well se Famill dohannen huet. Dat heescht, dat wor elo en Tëschestopp. Déi eng si mam Bus zum Beispill och erukomm. Dat heescht. Et ass ganz schwéier elo ze plangen. Wat fir eis wichteg ass, ass, mir hunn och ënnert der Leedung vum Ausseministère a also Migratiouns an Immigratiounsministère an den den Ausseministère ënnert der Persoun vun der Madame Lucas eng Persoun, déi och d'Coordinatioun och mécht au Niveau vun vun de Ministèren. Mir hunn d'Gemengen, wou Kontakt och opgeholl ginn ass. Mir si weider amgaang ze kucken, wéi eng Strukturen ee kéint hunn. Mee Iech kënnt se soen, mir haten, mengen d'Fro, 10 den éischten Dag, et woren der scho 50 den zweeten Dag. Et geet awer croissant erop, exponentiellement erop, mee et weess keen, wéi et geet. D'Leit, et si ganz vill Leit, déi an Däitschland bleiwen, ganz vill Leit sinn am Moment a Polen. Mir wëssen do net, ob nei Vagen och kommen. Et schéngt, wéi wa jo zu Bréissel och elo eng Evolutioun kënnt iwwert de ganze Statut. Do sinn jo nach Diskussiounen, déi am Moment amgaange och sinn, mee mir wäerten eisen Deel Responsabilitéit iwwerhuelen. Mir hu keng illimitéiert Capacitéiten, där si mer och bewosst. Dofir ass et wichteg, datt déi Leit sech och op do mellen, well ech hunn zum Beispill héieren, datt d'Lukrain, dat ass déi Associatioun Lëtzebuerg-Ukrain, matgedeelt huet, si hätte schonn Honnerten, Honnerte vu Familljen, déi sech bereet erkläert hätten, fir Leit och eropzehuelen. Dir verstitt, dat muss zentraliséiert ginn, et muss och kucken, ob et seriö ass. Mir kënnen net Leit heihinner elo huelen an dann, wa se bis hei sinn, soen, Ah nee, mir hu mer et aneschters iwwerluecht. Elo geet et net. Dat heescht, mir mussen och iwwert d'Seriositéit hunn an d'Capacitéiten eeben och kënnen matdeelen. Mee dat heescht, mir hunn déi eng, déi einfach heihinner kommen, well se vu Lëtzebuerg héieren hu, well se Famill hei hunn. Et si Leit zum Beispill, déi Famill hei hunn, eng Schwëster, eng Cousine, oder dofir heihinner komm sinn. Mee fir Iech elo genau déi Zuel ze soen, déi elo kënnt, wësse mer net. An dofir muss ee fir all Szenario prett sinn. Cindy Wiltsch vum Tageblatt, Et wär nach eng Kéier fir zu de Covid-Mesuren. Bei de groussen Eventer, entfält do och eng maximal Unzuel, wat elo déi sanitär Konzepter ubelaangt? Also fält do och alles ewech oder wéi gesäit do aus? Well dat fält och ewech an och do wäerte mer mat Recommandatioune kommen, déi mer dem Secteur zur Verfügung stellen. Mee prinzipiell proposéiere mer ewechzekomme vun obligatoreschen Contrainten. Dann eng Fro zum Télétravail. Do goufe jo och eng ganze Grupp Conventiounen ausgeschafft mat der Belsch, mat Däitschland, mat Frankräich. Ginn et do schonn Iwwerleeungen, wéi mam Télétravail an Zukunft soll verfuer ginn? Also do si jo zwou Saachen. Dat ass eng Kéier de Volet Télétravail zum Beispill bei eis selwer beim Staat. Do wäert och haut eng Kommunikatioun goen, dass dat zeréckgeschrauft gëtt. An do sinn Diskussiounen, dat wor jo Accorden, déi och fonnt gi si mat Däitschland, also mat eisen Nopeschlänner, well dat wor jo do, wou et och wichteg ass. Do gëtt et nach Délai'en, déi elo nach lafen, dat heescht, se sinn nach net ofgelaf. Do kënnen Diskussiounen elo kommen, well an hire Länner selwer och Mesurë geännert ginn. Dat heescht, och den Teletravail bei hinne wäert och sech änneren. An do wäerte mer eis alignéiere. Mee mir hu Konventioune mat deem engen a mat deem aneren. An déi meescht sinn nach net am Moment um Auslafen. Mee et ass awer gutt méiglech, datt op bilateralem Niveau awer do Reduktioune kommen. Mee de Finanzminister huet déi ganz oft mam Aarbechtsminister zesumme gefouert. An ech weess elo net, wéi wäit déi Gespréicher am Moment lafen. Dann eng Kéier kuerz op d'Ukrain-Kris. Wat waren d'Echoen an der EU respektiv op NATO-Ebene op dem Här Ausseminister seng Aussoen, de Putin physesch ze eliminéieren? Koum do eppes? Also ech kann Iech just matdeelen, datt den Här Asselborn seng e Communiqué gemaach huet. Ech mengen, dat ass dat, wat wichteg war. An ech, dat wor pour moi l'affaire est close, déi Rectificative. Wësst, et ass net ëmmer einfach fir Politiker fir ze soen, ech hunn Feeler gemaach. Den Här Asselborn huet dat och agesinn a Punkt. An ech hu elo keen, dee mir elo ugeruff huet, fir ze soen, wat ass elo bei dir elo extra lass. Also et huet elo keng Incidents diplomatiques och provozéiert. Serge Kessler, Radio 10,7, Eng Fro zu de Covid-Mesuren. Dir hat viru Mëtteg eng Entrevue mat der Chamber. Ass et do warscheinlech, datt déi Lockerung de nächste Weekend a Kraaft trëtt? Dat weess keen. Dat weess keen, Här Kessler. De Fait ass, den Text, mir hunn de Moie e Regierungsrot gehat, mir wëllen och d'Chamber direkt informéieren iwwert dat, wat mer zeréckgehal hunn. Mee Dir verstitt, dat muss elo en Musek ëmgesat ginn. Dat heescht, do sinn ganz vill Repercussiounen, well mir brauchen, esou wéi d'Madamm Gesondheetsministesch gesot huet, de Skelett. Mee do musse ganz vill Saachen, do dierfen och keng Feeler dra sinn. Dat heescht, datt den Text ufanks nächster Woch wäert deposéiert ginn an da muss ee kucke mat der Chamber, ob se et scho fäerdeg bréngen, Virun nächste Samschden oder nächste Samschden oder déi Woch drop et ze stëmmen. Mee et soll een och net vergeessen, dass et dertëschent eng Etapp Conseil d'État och gëtt, déi en Avis muss muss schreiwen. Mee mir si elo esou gutt, mir hunn d'politesch Décisioune geholl. Déi ginn elo, d'Texter ginn elo ufanks nächster Woch deposéiert an da mir hoffen, esou séier wéi méiglech. A wéini ass den neien Avis vun de fënnef Experte viraussiichtlech fäerdeg? Ech setzen déi net ënner Drock. Ech setzen déi net ënner Drock. Dir hutt keng Informatiounen? Nee, den Text hu se, mir hu réischt d'Presentatiounen och dës Woch kritt, dat wor am Conseil vu virgëschter, Mëttwoch. Mir hunn déi presentéiert kritt, och vun der Uni an och vun der IGSS, an déi sinn elo verschéckt ginn. Ech setze se net ënner Drock. Wa se fäerdeg sinn, si se fäerdeg, an da wäerte mer och driwwer kommunizéieren. Mee et wier elo net opportun, fir hinnen ze soen, Dir hutt dräi Deeg, véier Deeg, fënnef Deeg, eng Woch. Dann Froen zum Ukrain-Krich. Do ass de Moien ze liese vun enger Attack, vun enger russescher Attack op een Atomkraaftwierk am Südoste vun der Ukrain. Goufen dowéinst hei am Land speziell Mesure geholl? Also mir hunn déi Informatiounen, déi mer och matgedeelt kréien. Am Moment schéngt et, wéi wann e Feier do och nach geweecht wier, dat gelëscht wär. Méi Informatiounen hunn ech elo net. Mee et schéngt, wéi wann déi international Agence gesot hätt, dass elo keng Radiatiounen, keng Erhéijung vu Radiatiounen och do constatéiert gi wären. Dat heescht, et ass elo net fir a Panik ze verfalen, wéi wann iergend eppes wier. Ech mengen, d'Madame Gesondheetsministesch huet dës Woch och scho gewarnt, Jo, d'Pëllen ass kee Geste anodin. Dass, ech mengen, d'Madame Gesondheitsministesch ka gären drop elo rebondéieren, mä am Moment hu mir keng Informatiounen, dass iergendzwéi elo en Incident elo passéiert wier, deen iergend e Risk fir d'Mënschen hätte. Dat heescht dowéinst keng speziell Mesuren, déi haut decidéiert goufen? Madame Gesondheetsministesch. Nee, a wéi gesot, et ass schonn kommuniquéiert ginn dës Woch, jo, d'Pëllen ass näischt wat een einfach präventiv soll huelen. Dat kann konterproduktiv sinn, dat ka gesondheetsschiedlech sinn. Deemno wéi, do soll jiddweree sech drop verloossen, wann dat indiquéiert ass, da wäerte mir kommuniquéieren an dofir suergen, dass d'Leit dat och kréien. Et ass keng gutt Idee elo de Rush op Jodpëllen ze maachen an déi etwa och nach präventiv ze huelen. Dat mécht wierklech kee Sënn d'un point de vue sanitaire an mir roden dovunner of, d'Leit sollen do sech drop verloossen, dass mer, wann dat eng Kéier misst sinn, à charge komme wäerten an och déi néideg Indikatiounen ginn. Gëtt et eng Ufro vu Kiew fir zousätzlech Waffen och vu Lëtzebuerg ze kréien? Also de Premier, mat deem ech gëschter Kontakt hat, hat, huet keng elo Demande gemaach fir zousätzlech Waffen ze maachen. Dir musst wëssen, dass et e Paradigmewiessel och scho bei eis ass, fir Waffen ze verschécken. Et sinn Defensivwaffen, mee mir sinn der Meenung gewiescht, dass dat och wichteg wär. An ech hu lo keng supplémentaire Demande, mee dat meescht leeft och iwwert international, also multilateral Gruppen, wou mer och dra sinn, wéi datt elo jiddwereen eenzel gefrot gëtt fir dat eent oder fir dat anert. De Luxair Generaldirekter huet de Moien op Twitter geschriwwen, dat seng Gesellschaft disponibel wär fir Hëllefsgidder a Flüchtlingen ze transportéieren. Ass dat eng Offer op déi Är Regierung ageet? Ech liesen dem Generaldirekter vun der Luxair seng Tweeten net fir, kann ech och elo schlecht kommentéieren. Mee all Offer déi do ass gëtt coordonéiert, dat hunn ech virdrun dofir gesot, datt mer eng zentral Persoun, well Et si sou vill verschidde Ministèren, déi hei kompetent sinn. Mir hunn Iech virdrun jo zum Beispill, dat hutt Der jo matkritt, iwwert de CGDIS, iwwert dee ganzen 112 System sinn eng Rëtsch vun Éischthëllefsmaterial och dohinner geschéckt ginn. Mir héieren zum Beispill iwwert déi ukrainesch Associatioun, vun där ech Iech virdrun och geschwat hunn, dass déi och amgaange si Saachen ze sammelen. Dofir hu mer och eng Persoun an der, also d'Madame Lucas, déi do déi Personne centrale ass, déi eben och déi Koordinatioun och mécht, fir déi Saachen do och ze organiséieren. Mee all Hëllef, ech soen dem Här Fayt da Merci fir deen Tweet, deen e gemaach huet, wou e sech bereet erkläert, fir do ze hëllefen, dat beweist nach eng Kéier och d'Solidaritéit, déi mer hunn. Mee ech.

Nee, ech mengen net, dass mer eis dorunner gewinnt hunn. Et ass eng vun den éischten Zuelen, déi ech all Moies kucken. An och hei gesi mer, dass et lues a lues zeréckgeet. Et huet een natierlech e staarke Fokus drop, well mer iwwer Doudeger vu Covid all Dag kommunikéieren. Et stierwe Leit, et stierwen all Dag Leit. Mee jiddwereen, deen evitéiert ka ginn, ass natierlech gutt evitéiert. Dat ass eng Tatsaach. Mee hei och schwätzen d'Statistiken eng kloer Sprooch. Mir si réckleefeg an de schwéiere Verleef an a fortiori natierlech och mat den Décèsen, déi elo direkt u Covid liéiert sinn. Alors, vous nous avez expliqué qu'il fallait traiter le Covid comme une grippe maintenant, comme s'il allait rester. Ça veut dire qu'on va continuer à avoir des décès?

sinn oder en extrae Grond hunn, fir en erhéichte Risiko ze hunn, ass d'Inzidenz, de Risiko fir e schwéiere Verlaf, ganz geréng, entretemps, wéi bei allen aneren infektiéise Krankheete vergläichbar och. Jiddweree ka sech selwer schützen iwwer d'Geste-barrièren an dofir wäerte mer déi och weider oprechterhalen, weider recommandéieren. Grad fir Leit, déi eben en erhéichten Risiko hunn, ass et wichteg, dass se dës Geste-barrièrë bäibehalen. An ech zweifelen och keng Sekonn drun, dass Leit, déi fir sech selwer vernünfteg sinn, dat och längst verstanen hunn a kee Gesetz brauchen, dat hinne seet, dass se se besser hätten, eng Mask unzedoen, wa se ënner vill Leit ginn. Do setze mer wierklech op d'Kenntnis, déi d'Leit entretemps huet vun dëser Krankheet. Mir setzen op d'Sensibilisatioun, déi mer gemat hunn an déi mer och weiderhi wäerte maachen. Just fir ze preziséieren, Mir hunn Iech matgedeelt, dass mer net wësse, wat am Hierscht ka kommen. Et ass net, fir ze maachen, wéi wann elo de Covid fir ëmmer fort wär. Mir wëssen net, wat am Hierscht ka kommen. Déi zweet Saach ass, Mir hunn awer déi lescht Méint gesinn, dass eng Rëtsch vu vulnerabel Leit, déi och geimpft waren, déi an engem gewëssenen Alter waren, och gestuerwe sinn. Mee mir hunn awer och Leit gesinn, jonk Leit, déi net vulnerabel sinn, déi net krank waren, déi gestuerwe sinn, an déi waren net geimpft. Déi wëssen och, wat se ze maachen hunn.

Jo, mir hunn entretemps jo och eng ganz Rei Medikamenter, also zousätzlech zu der Impfung, an et ass gutt et ze rappelléieren, de beschte Schutz ass natierlech d'Impfung. Ma mech frot haut, wat soll ee maachen, wann e mengt, e wär engem grousse Risque ausgesat? Bah, virun allem mol no senger Impfung kucken an déi och opfrëschen, esou wéi et recommandéiert ass. Mee mir hunn och d'Chance, effektiv säit enger Rei Woche Medikamenter am Ëmlaf ze hunn, déi grad bei schwéiere Verleef, déi dann eeben vulnerabel Leit kéinten treffen, och gutt Chancen, Uweisen, fir do ze verhënneren, dass Leit stierwen. Dat heescht, geet lues a lues weider an eng positiv Richtung, souwuel um prevative ewéi um curative Plang. An dat suivéiere mer natierlech mat ganz vill Interessi. Mee dat ass nach, mir hunn nach net vill Recul dodrobber, mee déi éischt Resultater si ganz positiv. Esou ass do ass och en neie Moment, wann een esou wëll, fir Leit, déi vulnerabel sinn, déi getraff sinn, fir awer kënne behandelt ze gi mëttlerweil, wat och ganz laang net de Fall war. Merci. Paul Neff, rtl, Eng éischt Fro méi generell elo, wat d'Ukrain ubelaangt, Här Bettel. Wann elo a Russland rieds geet vun enger eventueller generaler Mobilisatioun engersäits, ass net d'Gefor, datt mir mat, andeems mer, Militärmaterial un d'Ukrain liwweren a Sanktioune géint Russland verhänken, awer kéinten e Krich mat Russland provozéieren. Et weess ee jo elo net, wéi wäit de Putin dann bereet wier, awer trotzdeem ze goen. Oder ëmgedréint, Misst een net ebe grad dowéinst dann elo awer an d'Ukrain carrément intervenéiere goen, méi mat der NATO schonn Weess io net wéi et elo weider geet. Den Artikel 5 vun der NATO gesäit jo vir, datt mer intervenéieren, wann ee Land attackéiert gëtt, sinn se all attackéiert. Dat heescht, datt jiddwereen och reagéiert. Dat ass déi Garantie, firwat aner Länner net attackéiert ginn. Och ech hunn. Déi ganz Diskussioun, Dir gesitt jo och déi Demande vun der Ukrain ass fir, Wéini kënne mir Member ginn, och vun der NATO? Dir hutt gesi Georgien an Moldawien, esou wéi mer, wéi ech et schonn ugekënnegt hat, dat wären déi zwee, déi direkt hannendru sinn a soen, hei mir wëllen och déi Protektioun och kréien. Mir dierfen elo net Panik maachen, andeem mer soen, mir sinn an engem Zoustand, wou muer Weltkrich ass. Dat wier dee falsche Message. De Fait ass, duerch d'NATO hu mer, Eng Rëtsch vu Sécherheeten, déi mer net hätten, wa mer net NATO-Member wieren. Déi zweet Saach ass, Wa mer elo an der Ukrain direkt intervenéieren, dann declenchéiere mer e Weltkrich. Dann declenchéiere mer e Weltkrich, well eeben net virgesinn ass, an da gëtt et keng Ursaach, fir datt déi russesch Säit net seet, Hei, da bilaterale Krich, deen hei gemaach gëtt vun deem, deem, deem, deem, deem dote Land, a mat deem sinn ech an enger Krichsrelatioun. An dat ass net dat, wat mer op jidde Fall wënschen. Mir hu gekuckt, dat Méiglecht ze maachen, wat mer och kënnen. Déi Sanktioune géint Russland wierken och. Dat heescht, gesäit een och, datt awer d'Wirtschaft staark drënner leit. Mir gesinn och, datt dat Hëllefsmaterial, wat mer der Ukrain ginn hunn, och hëlleft. Mee d'Moyene si limitéiert. Mir solle kucken, wéi mer hinnen esou vill wéi méiglech, awer am Cadre légal, wa mir selwer d'Gesetzer briechen, och wann een et am léifste giff maachen, da si mir dann no deen, deen d'Ursaach provozéiert hu fir wat kritt. Mir riskéiert een et awer mat deenen, mat deem Mëttelwee do, deen ee bëssen huet, ebe mat Militärliwwerungen an déi aner Ënnerstëtzung, dass een ee, an Sanktiounen, dass een dann Russland nach méi provozéiert an dass, dass hien awer géing bemol attackéieren. Dès le départ hunn ech Iech gesot, de Fait ass, dass. Diplomatie nach ëmmer, an verschidde Leit verstinn et net, mee d'Diplomatie nach ëmmer wichteg ass, dass den Här Macron sech all Dag Zäit hëlt, all Dag Zäit huet fir mam President Selenskyj, fir mam President Putin zum ze schwätzen, ass wichteg an evitéiert souguer vläicht verschidde Reaktiounen, déi soss kéinte provozéiert ginn, wann iwwerhaapt keng Hand giff gereecht ginn, fir op d'mannst kënnen zesummen ze diskutéieren. De Fait ass, et gëtt en Ënnerscheed tëschent Saache liwweren a selwer aktiv sinn. Saache liwwere falen net ënnert den Artikel 5 selwer aktiv sinn, falen dann ënnert d'Konditioune vun engem NATO-Land. Dat heescht, wa mir giffe selwer aktiv ginn, an dat ass jo déi ganz Diskussioun, déi zum Beispill war iwwert de Loftraum, wou gesot ginn ass, firwat protegéiert Dir net den ukrainesche Loftraum, wa mir Maschinne ginn an d'Ukrainer et maachen, ass dat, Konform. Wa mir awer selwer mat eise Piloten an der Ukrain de Loftraum protegéieren, da si mir schonn an engem Fait, wou mir dann nees méi wäit ginn, wéi dat wat international ka respektéiert ginn. An et kann ee soen, jo, mee hie respektéiert jo d'international Recht och net, dofir solle mir et och net respektéieren. Mee dann hu mir eppes provozéiert, wou d'Äntwert a mengen Aen, déi total imprévisible elo schonn ass. och nach méi geféierlech kann. Hoffe mer, dass den Putin dann och net Waffeliwwerungen als awer Krichsbedeelegung gesäit. Mee ech hunn nach e puer aner Froen. Ech si sécher, dass d'Leit wëllen och iergendwann an d'Mëtt Stonn goen. Ech froe mat de Relatiounen tëscht Russland an Arabeschen Emiraten, déi si jo relativ gutt nach ëmmer. De Putin hat jo nach Gespréicher mam, ech weess den Numm net méi, vun den Arabeschen Emiraten. Ass net d'Gefor, dass mat de Sanktioune lo Gelder aus Europa elo schonn vläicht einfach riwwer gaang sinn an e Land, wou mir erëm, also d'Arabesch Emiraten, wou mir awer erëm och gutt Relatiounen hunn. Ech hu just festgestallt, dass d'Emiratesch, also d'Arabesch Emiratien gëschter, oder nee, virgëschter wor de Vott an der UN, oder nee, gëschter, gëschter, jo, nee, se hunn sech net enthal. D'EU huet sech am Conseil de sécurité enthal déi Woch virdrun, mee sauf erreur de ma part hu sech bei der Motioun, déi dës Woch déposéiert ginn ass, hu se dofir gestëmmt. Dat heescht, si sinn net do, wou verschidde Leit probéieren se elo hinzesetzen, dass se de staarken Alliéierte wéi vu Russland, mee wann déi Nott, déi ech kritt hunn, stëmmt, hunn d'Emiratien, Am Conseil de sécurité hat en sech enthal, mat anere Länner, mee sinn elo beim Vott, deen dës Woch stattfonnt huet, gëschter oder virgëschter, hu se awer dofir gestëmmt, dat heescht, hu se awer déi grouss Communauté internationale ënnerstëtzt. An et soll ee wëssen, déi fënnef Länner, déi am Fong dogéint gestëmmt hunn, fënnef Länner, ass Russland, ass Eritrea, ass Wäissrussland, ass Syrien An ass Nordkorea. Wann ech déi Nott richteg gelies hunn, sinn dat déi 5. Ok. Ech just nach zwou Froen iwwert de Covid. Mee et hunn sech der vill enthal. Mee déi Majoritéit, an dat soll een als Succès awer gesinn, et ass wierklech international eng ganz, ganz grouss Majoritéit, och méi grouss wéi een sech erwaart huet, déi den Text gestëmmt huet a gefrot huet, fir datt déi Aktioune vun der russescher Säit sollte gestoppt ginn. Merci. Ech just nach Froe vläicht iwwer dann de Paxlovid vu Pfizer. Ech weess net, ob Der de State of the Union vum Joe Biden gekuckt hat virun zwee Deeg. Hien hat proposéiert, datt all Mënsch soll kënnen, dee positiv getest ass an Amerika, op der Plaz kann eng Pëll huelen. Wéilt Dir dat gär maachen? Ech huelen net méi un, déi Stocken et fir dat ze maachen. Mee wéilt Dir dat gär maachen, och hei zu Lëtzebuerg? Nee, dat ass am Moment net envisagéiert. Dir kënnt an en Asaz do, wou dat individuell gekuckt gëtt, wou et indiquéiert ass, wou virun allem eng gréisser Vulnerabilitéit ass. D'Medikament ass bei eis zu dësem Zäitpunkt elo nach net nach net esou geduet, dass et einfach breetflächeg an den Asaz kënnt. Dat sinn natierlech Diskussiounen, déi mer och suivéieren a mat eiser Direktioun reegelméisseg driwwer beroden. Mee deen dote Schratt ass am Moment net op der Tagesordnung, na. Géift Der et gär maachen awer? Also ech hunn sécherlech keng Meenung, dofir mussen d'Medeziner sech äusseren, wéi dat indiquéiert ass. Dat si jo alles Medikamenter, déi elo emol provisoresch an den Asaz kommen, déi getest sinn. Do gëtt et Phasen an do kann ech Iech, oder ech mengen, et wär och net gutt, wann Der mäi medezineschen Avis dozou hätt. Kann ech just d'Fro beäntweren? Jo, ech sinn, et ass net meng Aart, mer esou eppes unzemudden. Do verloossen ech mech op déi Gremien, déi d'Fachkompetenz hunn, fir en Avis ze ginn. An dat ass am Moment nach net de Fall an déi Richtung. Ok, eng lescht Fro just nach. De Biden huet och en Chief Prosecutor for Pandemic Fraud ugekënnegt. Ass dat och eng Idee fir Lëtzebuerg, wou ee kéint da méi verschäerft kucken, ob net d'Gelder, déi fir d'Betriber ze hëllefen, zum Beispill op de falsche Plaze gelant wieren oder abuséiert gi wier, oder, ech soe mol, bei der Acquisitioun vun Tester, Masken, ech weess net. Ass dat eng Idee fir Lëtzebuerg? Ech mengen net, datt mer an enger Grössenuerdnung si bei eis, déi dat géif fuerderen. Bon, wann da keng Iwwerleeungen, déi geféiert gi sinn, ech hunn och elo keng Informatiounen, ech weess net, ob de Premier da huet, ob se do elo iwwerfuerdert wären. D'Défaië si jo bei der Santé ganz oft gemellt ginn an d'Santé huet se direkt un de Parquet weiderginn. Dat heescht, de Parquet huet eis och net matgedeelt, datt esou e Surnombre vu Faite wäre vun Escroquerie oder vun anere Saachen, datt do misst elo extra eng Persoun agestallt ginn, just fir dat doten ze maachen. Et schéngt wéi wann, tant mieux, ech hoffen, datt wann d'Kontrolle richteg gemaach gi sinn, a mir stelle just fest, datt dat net de Fall hei zu Lëtzebuerg ass, tant mieux. Dann hoffe mer. Merci. A wann net, de Parquet huet d'Opportunité de poursuite an esoubal mir eppes matgedeelt kréien, geet et och weider. Voilà, Iech, jo, pardon. Nach eng Kéier, Luc Thill vu rtl Télé. Et ass net ugeschwat ginn. Gëtt et iergendwelch Ännerungen nach bei de Lockerungen elo, wat Quarantän ugeet oder den Isolement oder sech fräi testen, dass do iergendeppes méi séier geet? Nee, dat ass de Status quo am Moment. Dat heescht, mir hunn déi Isolatioune mat deene Lockerungen, déi mer elo kierzlech gemat hu wou ee sech am Fong geholl ka fräi testen, wéi dat genannt gëtt, wann een zwee Deeg hannereneen en negativen Schnelltest huet. Dat hale mer zu dësem Zäitpunkt nach esou a Kraaft wéi et am Moment spillt. Dat ass dat wat mer proposéieren. Dofir sinn d'Inzidenzen nach e wéineg héich. Et ass awer net ausgeschloss, dass do an enger nächster Phas och weider Oplockerunge kënnen kommen.